Hey, eh, akomana vei pano eh, oh, makadiko mukoro ndofara muri right here ewe tine simba eh,
apa hameno kuti muri kumhanya here because pane nyaya ndiri kutaura nemi haa ah, munogona kutaura nyaya yenyu zvenyu hatisi kumhanya isu taurai tiona kuti tobatsirana sei Eh, inini wakomana ka ndoitwa bosi cha 12 mageto youth ese anondiziva nekuti inini ndinopisa ndiri chibaba zvemashuwa saka pana wangu ndamirira imimi pandakuona muchibva pakona apo muchinja napaindi one yedoro zvanonyesonetsa kuti nemusvikiro wamukaita munochinja napaindi one yedoro kuti zviite sei saka zvangoringa mupfungwa dzangu ndezvekuti wapana wangu hamuna mari saka pageto panapa ka ndakuitisai mari ndechi game chandoda kukutambisa iva pana wangu asi kana muchinge matamba chi game chocho mukawinawoka aiwa mune mune mari yenyu iri nani munozvitengera hwawo hwenyu wamunoda saka chi game ichi ndoisa chinhu muruoko handizvo ndokubvunza kuti chiri kupi kana uchinge wahwina une mari yaunowanawo asi kana uchinge watadza ndokuzvambaradza netambo yemagetsi yandiinayo
Eh, eh, eh, alright mukuru mm, sori takoma kudzosirei kumashure shomanana tinoda kunitsonzwisisa kuti apa munatsotsetekodza kuti saka unochiriwa shamhongani wakagona kuti unopiwa mari yakawanda sei funga pepa makapajekesa e, togona kuti tiendere mberi kozi mari tikutoida rega ntaure chidaiso wapana wangu hmm. chigame ichi chiri simple shamhu yega yega i10 dollars kana uchida 2 20 dollars zvichienderana nekuti udawo shamhu dzakawanda sei kana ukatoda dze 100 dollars tinongokuita zvekuti uitewo zve 100 dollars sokupa mari yako hapana chinombonetsa wapanawo haa solo eh. ona chigame ichi kaichi ndinoona kuti chakapenga ende chitone musoro toona kuswera tatone mari ka tikaswera takudhakwa andikona totoswera tambinga mm. sa zvanachiona iwo hamene kuti ukuzviona usei zvandiri kuona kuti chigemu ichi ka ichi ufanira kungotambwa hatisi kufanira kusiya mari ichienda edhuma ah, mukore uno kune munhu unoramba mayusa oriti mukore mamuchiti petonation mukana dzeimwe yeya ino mazore maviri kanome zviro kuwanda ndataura kuti chero ukada 1000 kana million nditori naye mari yacho panditori panapa ndira ndibva ndakuratidza isvike padhuza pano okoda mama tanga toda dze 20
mari yacho
uno mari uno mari saka mukuru bhetowewo mukuru bhetowewo

70 years old man.
Echedo.
Sha chimbuya apa kanotipedzera nguva nda kutienda kune rimwe geto. imbomira kukwenya munhu wemurume avaro waakwenya kufa kwemurume kubuda ura wafana kukwenya kwenya bzeru bzeru zvatoda makuedza aunenge wakudhakwa ndiendisii

hautaura chokwadi mari tikuida ka asi mm, iwe itambo yemagetsi kaya sha unosvuka magadziko aya ukatadza kugara sha handi yekumba sha siyana nazvo isha eh, ngachingozama kwakopedzisira continue eh, chechiro
We must learn a lesson. Ah.
Game iyi inoda varume vakashinga. Ah, Dumba. Sha.
Vakuita zvekunonoka sha bata. Hanti unoda wawo, unoda zvekudhakwa stereka. Ndokushanda kwacho ita soto. This man. Ah. Mm. Sunga sunga sunga sunga kupedza nguva sunga. Anongo wakudya mari yako ndiye ndisipo unongodya wega. Uye uye uye shamari unopedza nguva shamari. Pata. Muno muri kufanira kushinga bwa bwa bwa uri dawe here bwa bwa kuita seri inyana ri dawe. Pata. Bzeruko bzeruko bzeruko. Akusi uchikoro kuno bzeruko. Iye shamwari, iye shamwari. Yega kuti uda mari kana. Uchiri kuda? chingouya shamwari
handii kumba sha ah.
time iri kuenda kumana time iri kuenda ah. nezvimwe zvinhu zvada unoita inini ah.
kakopese totototaende zvedose
handii kuumba kanzolo mana
mukuru

Maita basa. Ah. Hamuna chemahara, chemahara mushana. Ndakube ah. mari yangu mahara. Ah. Ndoda kushandisa.

Oh, yeah. Eh, mama tipe noma yeo. Loko ka tindi pe kuka ko noma yeo e. Ah, ah.
Imwa ko mene. Mali ni fiki ke. Ati mali ya cho si ya cho sai.
Mali ni fiki i.
Ah, ne domba. Mali maziwa si oti fiki mali yeo. Antu kona. Ingiri kusara pa mawoko pangu. Mari yenyu ifeki. Ndinokoya bvetidzoserei zvangu mari yangu. Aa, ah, ah, iyi mari ndo yasi kukudzoserai mukoma nei. Iyi ndo yanda kutonamirira panapa iyi. Otherwise mungazofamba muchibira vanhu kumashopu. Mukatoramba muri ipapo ndinokusungisai izvezvi izvi. Ha?
Okumenaga. Ha? Dumbrese atimundudza. Sure. bese jatoeroka amureve naye ine mabvambiri andine magadziko shuwa zvinotadza kufamba na kugara zvinzi mari yacho futi itofake iwe chibete dumba kuseka kwataita vatombobvunza dzirimo anb inotishutira mafirimu